Хөрмәтле шейхыбыз әйтә, инде әлбәттә мөбарәк Рамазаныбызның да ахыр өлешенә кердек, ахыргы өченче өлешенә кердек. Әлбәттә, финишка да якыная барабыз. Инде әлбәттә без тырышлыкларыбызны, омтылышларыбызны тагын да ныгытырга тиешлебез. Тагын да омтылышларыбызны арттырырга тиешлебез. Кадер кичәләренә дә ирешергә тиешлебез.
Раббуна тәбарәкә вә тәгалә кама сәмигъна кабла калил

Әгәр дә Кадер кичәсе нилектән шулай атала дисәк, инде гарәпләргә килсәк, инде алар бер мөһим булган нәрсәне, зур булган нәрсәне шулай олуглап әйтәләр. Мәсәлән, кешегә бәйле булган нәрсәне. Бу шундый кодрәт иясе. Бу шундый, мәсәлән, урынга бәйле булса, шундый кодрәтле булган урын, шундый олуг булган урын. Ягъни шулай иттереп, әлхәмдулилла, билгели иделәр, зурлый иделәр. Һәм Раббул Гиззә дә шулай Коръәни Кәримендә бу сүрәсендә атый.

Әгәр дә карасак, Коръәни Кәрим, Раббыбыз Аллаһның ошбу китабы, шундый олуг булган китап, кадер-хөрмәт иясе. Һәм ошбу Коръәни Кәримне олуг булган фәрештәләр, фәрештә Җәбраил фәрештәбез, инде олуг зат булган, әлхәмдүлиллә, Раббул Гыйззәнең рәхмәте илә сөекле пигамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә китерде. Һәм сөекле пигамбәребез Мухәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлләм ошбу олуг булган сәадәт, ягъни безнең өммәткә,

Инде әлбәттә, әүвәлендә булдык. Безнең инде телебездә дә бар ул кадерле булган нәрсәгә кадер дип әйтәләр, кадерле булган нәрсә. Һәм шулай ук инде әлхәмдулилла аның исеме дә килә тәкъдир кылыну хакында. Ягъни бу кичәдә эшләр, әйберләр, ризыкларыбыз, тормышларыбыз, хәятләребез, ягъни тәкъдир кылына, язмышларыбыз языла, шунлыктан атала ди шәйхебез әйтә.

Һәм дә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә, ягъни бу бу кавымнарда да, бу дәверләрдә дә бер ана кеше кабердә, зиратта елый икән, күз яшьләре кабер өстенә тама икән, һәм алардан сорыйлар, нәрсә булды дип, мына улым үлде, улым үлде, сабый вакытта, яшь вакытта улым үлде дип инде әйтә икән. Ә балаңа ничә яшь тулган икән дигәч, 400 ел яшәде ул балам дип әйтте ди.

Һәм инде әлбәттә шундый озын-озак яшәгән халыклар булгач, инде әлбәттә аларның гамәлләре дә, изгелекләре дә тормышларында күп, намазлары да, гыйбадәтләре дә. Шунлыктан да хөрмәтле сахабалар кайгырдылар. Әмма ләкин Раббыбыз Аллаһ рәхмәте белән сөекле пигамбәребезнең сәгадәт булган өммәтенең күңелләрен күтәрде һәм дә Ләйләтул кадри хәйру мин әлфи шәһр

Әлбәттә, әгәр дә карасак, тормышта, мәсәлән, бер асыл булган егетебез 15 яшь тулды, ураза тота башлады. Һәм инде бер заман аның уразалар тотып, ошбу һәр елны уразага керде, яше 50-гә итте. Яни 35 ел буе бу инде кеше уразалы булды. Күз алдына китерик. Әгәр дә 35 ел дәверендә Рамазан ул хөрмәтләп, ахыр көннәреннән кадер кичәсен таба икән бу кеше. Күз алдыбызга китерик. Һәр елны Раббул Гиззә

Аллаһ Раббул Гыйззә шулай күңелләребезгә шуны сала. Һәм шулай ук инде сәлам дигәннең мәгънәсе дә килә, фәрештәләр сәлам бирәләр мөселманнарга, кыйбла әһелләренә сәлам тапшыралар. Шуның белән бу халәт хәтта таң атканча кадәр дәвам итә, ди Раббул Гыйззә әйтә.